Кар ерып барам әле Мин синең йөрәгеңдә Ут булып янам әле
Табигатьтәге аклык күзләрне чагылдыра. Ирексездән җырлыйсы, шаярасы килә. Ат чаналарында алтын балыклар түгелме соң?

Алтын балыкның бүген туган көне. Иҗат төркеме бәйрәмгә җыелды. Котлаулар кабул итә. Менә алар безнең чибәрләр. Һәр атна саен тамашачыларны экраннар янына җәлеп итүчеләр, кайнап торган шәһәребезнең уңган-булганнары турында алтын балыклардан беләбез. Алар төшергән сюжетларда нинди генә ханымнар күрсәтелми. Сокланып тормыш тәҗрибәсе алырлык. Хәер, үзегез дә күреп торасыз. Ә бу сулу кызларның чәчләрен аллы гөлле ташлар, матур заколкалар белән бизәп кем прическа ясый дип уйлыйсыз? Менә ул, җитез куллы чәч тараш Эльмира Потанина. Җилдә тузып, чияләнеп, майланып беткән чәчне дә 3 секундта рәткә китерә ала ул. Ай-яй, үзе дә чибәр. Операторыбыз Альберт Шафигуллин бу юлы да кадр артында калды. Тапшыруларны бер калыпка җыеп, кадр артындагы бөтен нецензурный сүзләрне ишетеп утыручы Илшат Сәбитов. Аның күз уңыннан бер генә начар кадр да үтә алмый. Бик яратып спорт белән шөгыльләнә. Чит илләрдә күп йөри, белмәгән әйбере юк. Әле дә хоббие машиналар һәм кызлар. Гаиләсе тулыланырга тора. Әллә пособие кирәк булган. Ә менә бу ханымнан болай гына котылам димә. Ул тапшыруның идея авторы, шеф-редактор Римма Әхмәтова. Алтын балыкның һәр чыгарылышын энә күзеннән үткәрә. Сигез кат тикшереп, үз төзәтмәләрен керткәннән соң гына тапшыруны эфирга чыгару өчен Кәгазь почмагына бик ямьсез имзасын төшерә. Йә, дуслар, сөйләп җибәрегез әле, сезнең инде экрандагы тормышыгызда анда яңалыкларны бөтен кеше күреп тора, ә менә шәхси тормышыгызда нинди үзгәрешләр булды быел? Ә менә мин, табигать миңа ошый. Урман, сулар. Үткән җәй без бардык Грушага. Ул бард-фестиваль. Монда блюз, джаз, автор җырлары, гитарага рәхәтләнеп менә кич буе, төне буе, таңга хәтле Шуны гитарага җырлар җырлана. Аңа кадәр без башта, әле бу безнең беренче тапкыр гына бары, ул Тольятти шәһәр янында урнашкан әлеге груша фестивале. Э, өйрәндек иң элек картаны, ничек барырга, кая барырга, шундый күңелле булды юлдагы сәяхәт бердән икенчедән анда яшисең палаткаларда шундый палаточный шәһәрчек диләр инде аны урнашкан Кеше гаҗәеп күбее. Бу Груша фестивале үткән ел 39 нчы ел рәттән үткәрелде, ә быел булачак Алай булса юбилей, менә 40 еллык булачак. Барырга уйлыйбыз быел да, чөнки бик тә ошады. Учак яктысында, йолдызларны саный-саный, гитара тавышын тыңлап һәм йоклап китәсең шул гитарага, уянасың һаман шул ук гитарага, чөнки анда шундый гадәт, традиция диләр инде, таңны каршы алалар гитара белән, җыр белән каршы алалар. Ә инде иң мавыктыргычы соңгы көн. Зур сәхнә, гитарага җыелалар, гитара ясаганнар сәхнә итеп, һәм ул күлгә кереп урнашкан, куйганнар зур парус, бу инде алга, алга, алга дигәнне аңлата, ягъни алар елда шушында җыелалар һәм тау, текә тау, шушы тауга тезелешеп утыра барлык халык, ул инде утыргычлар ролен үти, сәхнә менә шул гитарада кичке якта була, Таңга хәтле. Э, төнле һәрберсе үзләренең фонарьларын яктырталар. Сез аны күрсәгез читтән әлеге тауны, анда мең фонарь кабына бер юлы. Шундый гаҗәп матур күренеш. Кыскасы, быел Аллабирса тагы барабыз. Тамашачылардан бик җылы тәкъдимнәр дә килеп тора. Әле безне иң ерак авылларда да карыйлар икән.
Амел, сөт эчәсең улым? Әминәгә дә бирәбез, әмма. Сыер саудык улым, алтын балыкны карыйбыз. Миңа да кызык ул, сезгә дә кызык булыр, әмма.

Алтын балыгыгыз көтә. Уңышка ирешү елларын бергә эзлик. Тапшыруыбыз җырчылардан башка ятим булыр иде. Аларның кайнар табадан төшкән клиплары урын ала бездә. Һәм менә җырчылардан бер капчык, зур капчык котлау килде. Алтын балык Алтын балык Уйный суда, уйный суда Алтын балык Менә шулай иттереп.
Әйе? Алтын балык э, тапшыруын гомумән әзерләүчеләргә, э, оештыручыларга, редакторларга, җитәкчеләргә һәммәсенә дә инде без теләп калабыз зурдан зур уңышлар. Якынлашып килүче туган көнегез белән чын күңелдән сезне котлыйбыз. Әлбәттә, инде теләп калабыз аудиториягезнең Киңәюен һәм көннән-көн артуын. Алтын балык тоту турында һәрберебез дә бик хыялланадыр дип уйлыйм. Мин дә үз чиратымда алтын балык тоту турында уйлаганым бар һәм инде иң изге теләкләрне теләп хыялланыр идем. Һәм инде әлеге тапшыруга чын-чынлап бик зур уңышлар телисем килә. Һәм инде хатын-кызларыбыз шулай ук шушы тапшыруны карап, хыяллары чынга ашсын иде. Һәм инде бик күңелле тапшыруыгызга бик зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Нурлаттан кайнар сәлам. Әле генә контактта утырам, алтын балык тапшыруын карап, миңа бик тә ошый, гел туганнарга килгән саен, Чаллыга дусларга килгән саен һәрвакытта да шушы тапшыруны карыйм. Ул өч кызның, өч матурларның кыланышы, аларның сөйләме, өчесе дә матур, өчесенә дә гашыйк булып һәрвакытта да карыйм инде мин. Инде алтын балык дигәч, минем беренче программа да, үземнең концерт программасы да Э, алтын безнең кулда алтын балык дип атала иде шуңа да якын күрәсең һәм инде иң мөһиме шунысы ошый шул тапшыруда э, бу тормышта гомумән бу тормышның 80 процент тормышы хатын кыздан тора сезгә исәнлек саулык барыгызга да гаилә бәхете телисе килә аллар күрдем алмадым гөлләр күрдем үзмәдем агымы судай гомер узды узганын да сизмәдем

Бу тапшыруның менә идея автор буларак минем иң зур теләгем нәрсә иде? Бу тапшыруны карагач, хатын-кызда нәрсәдер эшлисе килү теләге тусын. Менә яңа матур күлмәк алу теләге, чаңга басу теләге, ниндидер яңа төр ризык пешереп карау теләге уянсын, баласына шигырь уку теләге һәм ниндидер яңа эш башлыйсы. Кыскасы, яшәү теләге, яшәү көче артсын хатын-кызның. Күңел төшенкелеге генә бирелмәсен. Ә бит бу, минемчә, бик мөһим, кызлар. Чөнки дөнья көтүләр җиңел түгел. Әмма без бирешергә тиеш түгел, без бит хатын-кызлар, әниләр. Безне бит кызлар, егетләр контактта да күп карыйлар. Менә узган ел улым Зөлфәт э, Алтын балык дигән группаны ачкан иде үзебезнекен. Шуннан соң беләсезме күпме кеше караган безне? 14 мең кеше. 58 илдән. Анда Европа да бар, Азия да бар, дөньяның бөтен почмаклары бар, шаккаткыч хәл бит инде. Һәм 600 кеше бүгенге көндә безнең группада тора. Бу бит уңыш, минемчә. Илсөя, бу ике ел эчендә безнең тапшыруда ничә хатын-кыз катнашты икән? Иң соңгы нәтиҗәләребез, меңгә якын хатын-кыз. Искиткеч күп бит, кызлар, әйеме? Сәмсез! Алтын балыклар, бәйрәм белән! Бәхет гаилә клубы сезне ихлас күңелдән туган көнебез белән котлый. Иҗади учагыгыз гөрләп янсын, тапшыруыгыз озын гомерле һәм һәрчак кызыклы булсын. Сезнең хезмәт нәтиҗәсе Халык мәхәббәте, Алтын балыкны яратып караучы тамашачылар көннән-көн арта барсын. Илһам чишмәгез беркайчан савыкмасын. Тормыш сезне үзенчәлекле кешеләр белән очраштырып торсын. Ә шәхсән үзегезгә килгәндә. Бәхетле булыгыз, бәхетле яшәгез. Бәхетле кеше генә әйләнә-тирәдәгеләрне, кешеләрне күңелен йомшарта ала һәм елмаю бүләк итә ала.

Әнием, әниләр көненә багышлап, сиңа сәламәтлек, саулык теләп, шигырь җатлап килдем әле. Яшь чакларны искә төшереп, бәләкәй чактагы кебек сиңа шигырь сөйлим. Чебиләр дипме? Чебиләр дип түгел инде хәзер. Хәзер, әнием бәгърем, бик сагынам сине. Күрә сине кайтып күрәсем. Дөньядагы бөтен матур сүзне сиңа да тиле әйтәсем. Минем өчен иң матуры син. Сак яшә якты дөньяда. Ой, кызым, рәхмәт, җебегәнем. Ису рәхмәт, кызым, әниең барын онытмаган өчен, әниләр көнен онытмаганың өчен. Әле генә сабый бала идең, менә инде хәзер үзең дүрт бала анасы булдың. Ышанып та булмый моңа. Әллә өнем, әллә төшем инде. Күз алдында тора сабый вакытларың, истән чыкмый үсмер вакытларың. Сумка тотып мәктәпкә киткән чакларың хәтерлисең микән? Мәктәптән кайткач та беренче көнне, Киемнәреңне әзерләп куй, иртәгә барырга, дигәч, Нигә, көн саен барасыңмыни анда? Мин кабат бармыйм анда, дип кайткан идең. Менә инде хәзер мәктәпне бетереп, институтны бетереп, Аллага шөкер, бүген миңа дүрт берсеннән-берсе матур онуклар, оныклар бүләк иттең. Рәхмәт сиңа бик зур. Инде балаларыгызны исән-сау үстереп, тигезлек белән үстереп, куанычларын күреп, бәхетле, тәүфиклы балалар булсыннар. Синең мине куандырганың кебек, алар да сине куандырсыннар. Һәр көн намаздан соң шушы теләкләр белән сезгә. Балаларыгызның исән-сау булуын, бала хәсрәтләрен күрмәвегезне теләп калам. Ходайдан сорыйм, шулай дип кабул итсен инде берүк. Котлыйбыз сезне. Ай, рәхмәт, кызлар.

Рәхмәт. Көн дә көтеп алам инде передачагызны, сезнең тапшыруыгызны. Атна сайын көтеп алам инде. Шул хәтле яратам сезне. Төшләремә керә башладыгыз бит инде хәзер. Йә алтын балык булып керәсез, йә алтын дельфиннар булып. Менә сезгә өр яңа җыр язып алып килдем.